Abusua me mo akwaaba de ba DKTV GH so ɛnɛ dua yi. Ɛnɛ so yɛsan adi ahyɛ bio. Na in fact, Coach Carlos Queiroz wadwa n'anum brutaa ma n'akasa bebree. Na nsɛm wɔ aboro so nyɛ asɛm ketewa. Ɛyɛ wabusti ama yɛn mura no kɔ soro. Na yɛbɛkɔ mu mako mako. Deɛ di kan, wɔse yɛnka ma obiara nte sɛ ne contract no ɛyɛ four months pɛ after four months no ɔne Ghanafoɔ nyinaa awie after four months ɔne Ghanafoɔ nyinaa awie after four months no so na ɛsɛ yɛn akɔ World Cup no so so ayɛ dɛn aba na ɔsɛ ɔno ɔbɛhia five new technical team five nso sɛ ɔbɛkae a otu ado deɛ na ɛyɛ ɔno ankasa ka ho a na ɛyɛ eighteen technical team but coach Carlos Queiroz sɛ ɔno deɛ ɔhia five.

wɔde no abɛka ho a, na ɔno nso de ne mmienu aka no abɛka ma ɔma yɛ five. Ɛno nso ne nsɛm a ɛɛ wɔde to dwa. Wɔse Ghana agye ne fɛ so mmerɛ a wɔpie Kotoka International Airport no. In fact, n'ani gye yie paa. Kwan a yɛfaa so yɛgyee no no, na ɛyɛ n'ani sɔ, ɛyɛ no ahoahoa papaapa. Ɛndeɛ ɔmfa nsie koraa. Na asɛm a ɔka ne sɛ, since ɔstate coaching, adwuma a ɛɛdene paa ɛyɛ Ghana adwuma yi a wɔbɛfa yi. Ɛnyɛ biribiara o, wɔate sɛ saa Ghana no, kurom hɔfoɔ nyinaa, ɔman no nnipa a ɛte mu nyinaa, 33 million nyinaa, obi ayɛ coach. Ɛnneɛ wo lusu a, obi abɛkyerɛ wo player anaa keeper ɛsɛ nka wode ne da mu. Deɛ ɛsɛ nka ɔbɔ number two, number three, four to eleven. Obiara nim bɔɔlo mu. Obiara yɛ coach wɔ ha. Na sɛ woyɛ coach na wobɛda sɛ 33 million fo yi a wɔn nyinaa nso yɛ coach ano a, ka ho sɛ adwuma no nso so ɛyɛ dene. Ɛno ne nsɛm a wɔsan de to dwa wɔ hɔ no. Wɔse wɔn deɛ wɔknale sɛ ɛyɛ win. Ɛsiane sɛ obiara repɛ win. Obiara repɛ win. Win no wɔn nso no wɔpɛ sɛ ɔka ma obiara te sɛ Ghanani biara te sɛ wɔn nso yɛ winning coach. Ɔno nso pɛ win brutaa. Ɔno nso yɛ winning coach a ɔwini matches basabasabasabasa anyɛ asɛm ketewa nti sɛ ɔno ne deɛ ne bɛka yɛ deɛ no ho a na neɛ yɛhyɛ wɔ biara. Asɛm a wɔsan ka de to ɛka ho bio no sɛ sɛ ɔntumi mprɔmese yɛ sɛ bi a yɛkɔgye World Cup no daabi ɛna ɔntumi nkyerɛ sɛ bi a yɛkɔdi second anaa third na mmom deɛ wɔkyerɛ ara ne sɛ ɔne deɛ adeɛ a wɔasua firi bɔɔl mu ne sɛ either you win or you learn. nya sɛ Yulus, Yulen, ɔde hu ne sɛ sɛ ɔbɔ drɔ koraa na ɔde asua biribi. Saa nso na Olus nso nso a ɔde asua biribi. Nti ne game no ne ne biribi a ɔde nam biara no yɛ either you win or you learn. Ha nti ɔde ɔne biribi ayɛ to win. Nti ha na ɔba no deɛ ɔbɛwini. Mhm. Ɛna ɔse deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɛsɛ ne team no ɔbɛkyɛ mmienu. Ebi bɛka fie na ɔma monitor local players no ama no na ebi nso so akɔ amanɔne akɔ monitor foreign players no sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi ablende the two na wɔatumi anya the quality players a ɛsɛ yɛnya wɔn de wɔn kɔ World Cup no nso nsɛm a ɔpanin no de to dwa nso so wɔ hɔnom wɔse yɛnka ma obiara nte sɛ wɔate sɛ players no bi ego ebi mu emu adeɛ ebi yɛ ahantan wɔse obiara ni wɔ national team no yɛ ne deɛ wontumi nkyerɛ deɛ ɔno mmɛyɛ nti wɔn deɛ deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ sɛ ɛte players according to ɔno ne criteria deɛ ɔno ɔpɛ ɛha ɛne ɔma one minute a ɛsɛ ɔde prove ne wrong ɔma ten minutes a ɛsɛ ɔde prove ne wrong even the last minute kwan ɔma aba mu a ɛsɛ ɔde prove ne wrong sɛ ampa ɔbɛtumi ayɛ nti ɔbɛkyerɛ criteria ɔbɛyi su ɛde afa ne players ɔbɛka no akyiri Nti asɛm a wɔka nyinaa ne sɛ ɔbɛma obiara opportunity. Nkɔ na nkurɔfoɔ bisa sɛ yɛma Dede Ayew nsan mmra na ɔsi dɛ wɔn deɛ ɔbɛma obiara opportunity. Na nneɛma a ɛbɛkyerɛ sɛ game no wobɛbɔ bi anaasɛ womɔ bi anaa wɔbɛfrɛ wo anaasɛ wɔmfrɛ wo no nneɛma no bi nie. Deɛ ɛdi kan ɔsɛ ɔbɛhwɛ wo player no o determination. o determination ade bɔ ɔbɔ second o performance sɛ club side o sɛ hefa o performance ɛna experience deɛ ɛtɔ so bio so yɛ attitude suban a bɛda no adi ɛna the last na wɔde ka ho yɛ knowledge nimdeɛ a wɔfa football no ho bɔɔl no a wɔbɔ no ankasa no nimdeɛ a wɔfa ho Saa nneɛma wei na ɔpanin so bɛgyina so de ayɛ ne call up. Nti sɛ woyɛ player na wopɛ sɛ wɔfrɛ wo, wɔto nsa frɛ wo deɛ a, saa nneɛma a ɛwobɔɔ so yi no, ɛsɛ wotumi nya determination. Wo performance no ɛwɔ high, wo experience nso ɛwɔ hɔ, attitude nso so ɛwɔ hɔ, ɛna wo nimdeɛ nso so ɛfa football no ankasa ankasa no so, ɛno nso so ɛwɔ hɔ. Ɛno ne nsɛm a Carlos Queiroz de too dwa nso so ɛwɔ hɔ nom. Ɔpanin no aka nsɛm yie papaapa. Countryman Songo ɛkɔpiem ɛwɔ hɔ nom. Katri Masongo gyee microphone na ɔkaa asɛm bi kyerɛɛ yɛ coach yi sɛ, wohu sɛ woba yɛ nyinaa yɛyɛ wo yɛ duom yɛ duo obi ɛma wo fans. Ɛyɛ nokorɛ. Fans no deɛ wɔn nsa bɛka na abɛtoto papa so deɛ amaranfo. Yɛbɛwɔ nkonsa ntɛntɛntɛntɛ. Yɛbɛpam wɔn sɛdeɛ yɛpam akokɔ no. Ɛno deɛ waka nokorɛ no akyerɛ sufo wɔ sɛ ɛha no deɛ wobɛtoto papa so a yɛbɛpam wɔn nnɛ ne kyena yɛ. Ɛno nso ne nsɛm a ɔpanin yɛfrɛ no Katri Masongo nso so de ato dwa nso so wɔ hɔ nom. bɛkɔ akɔpiem wɔ Samuel Ɔsɛekofoɔ, Tuga, ankane na ɔdisi n'akan de ma Bayern Munich. Black Stars former player, ɔwɔ experience wɔ football mu yie papaapa. Nkurɔfoɔ kɔbusa no nsɛm bebree about foreign players no a yɛ ɛnnɛ yi obi wɔ hɔ yɛkɔwo no amanɔne na afei da kɔba sɛ wɔchusu country no a yɛwo no wɔ hɔ no aburokyiri hɔ na wɔbɔ ma wɔn ɔmmɛbɔ mma ne man Ghana. Ɛna ɔbusaa sɛ Sɛ woyɛ ɔwofoɔ, woyɛ parents na wo ba ne Jude Bellingham ɛna nnɛ ɔsi n'aka ma England anaa England aba Ghana foɔ frɛ no wo wobɛma no abɔ bɔɔl no ama England foɔ anaa wabɔ ama ɔman Ghana wɔsi de obi abɛka sɛ wɔbɛma no abɔ ama England yes na on the advice wɔde bɛma yɛ nyinaa ne yɛn mpanimfoɔ nyinaa ne sɛ we should catch them young ɛmmerɛ wɔn susua naa na yawo wɔn wɔ amɔnɔne hɔ no yɛn hyɛ ase mfrɛ wɔn wɔ national team no ɛne ɛsɛ under 17 koraa na ne yɛafrɛ no na waba abɛbɔ na wabɛsua yɛ tɛri na wabɛsua yɛ nneɛma bi ne ade na wablende with the local boys no na ɔsan akɔ nti wɔn sua no a wɔfrɛ wɔn wɔn ba no a wɔbɛbɔ no ɔnyini a ɛnyɛ den sɛ wɔbɛfrɛ no sɛ ɔmmra mɛbɔ ɔba abɔbɔ ama wo bɛrima no nyini wie ɛkɔbɔ nkwadaa no mu ara ma amanɔnefoɔ sɛ England anaa yie a na sɛ wɔn fɛ no ahyɛ no ɔnya no piiki no a ɔsan aba back no deɛ ɛbɛyɛ den nti owura same kofo asɛm ɔka ne sɛ you should catch them young ɛmmerɛ ɔmo sua naa no yɛn starting calling on them for national team na ɔmo bɔ sɛ under 17 o sɛ under 20 o nti ɔmo ba no a ɔmo bɔ naa no asan goes on no onye no odu ne peak a ɔbɛbɔ national team ayɛ na berɛ bia ɛnhyɛ da anim nso so ɛwɔ hɔ no ɛno nso ne nsɛm a ɔpani yɛfɛ no Samuel Osei Kufuor nso so ɛde tu dwa nso so ɛwɔ hɔ no yɛkɔ pie mu ɔnsɛ foforɔ mu a na yɛkɔpuem wɔ korɔbea Kumase Asante Kotoko. Ɛnnɛ yi, coach Prince Samuel Owusu ɛnnɛ ɛɛ ne wakɔpue mu Amonone a Tɔben ɛne Kwasi Kusi ne Eric Niban na ɛnɛ wɔn hwɛ akyiri. Ɛɛ sese so far no Hamza Oben ɛna ɛyɛ head coach a ɔhwɛ ma season no akɔ awieɛ na Akwasi Kusi nso so nso so ɛka ne ho asɛ assistant coach ɛna goalkeeper Goalkeeper's trainer which is Eric Nieba a ɔno ayɛ kɔtɔkɔ former goalkeeper dodoɔ no ara ɛkaa no yie papaapa. Ɛwɔ kɔtɔkɔ hɔ ara bio mu no ɛsɛ fans bi aba a yɛafan ne kɔtɔkɔ player a yɛfrɛ no Kamara, Mohamed Kamara ne nyinaa nsɛ ɛso kɔdii referee bi atɛm mmerɛ a kɔtɔkɔ ne Karela United ɛkɔ hyia mu no. Nti aberanteɛ yi abande no five matches a ɛnɛ season no deɛ ɛnɛ sɛ nyɛ adeɛ sɛ ɔbɛbɔ bɔɔl baako koraa kɔpem sɛ season no ɛbɛ ɛnde. Yɛasan so afane no sika a twenty thousand dollars tete hɔ a two hundred million sɛ kamara nso so ɛmɛtua nyɛ ɔno nko a ɛɛ amos frimpong a ɔno nso so ɛyɛ welfare officer ɛde ma asante kɔtɔngɔ nso so no ɔno nso yɛafa ne no the same march naa nso ɔno nso twenty thousand a sisi ɔno nso yɛama no ɛɛ ten march band a ɔno nso ntumi nkɔ bench ɛma kɔtɔkɔ ɛne sɛ nsɛm a ɛno nso firi kɔtɔkɔ hɔ a nso so ɛɛba na fine no bi kɔ maa eh, assistant coach wɔ Bekyem United a yɛfrɛ no Malam Yaya sɛ ɔno nso so yɛ nneɛma bi a na ɛnsɛ mfata nti yɛfa no ne 20000 ɔpani nso de abɛto dwa sɛ nyade sɛ saa sika wɔbɛtua na sɛ Ghana Football Association ɛpɛ sika de wakɔ World Cup a nya ne sika na wɔn de bɛkɔ World Cup nti Malam Yaya deɛ ɔsɛ nyade sɛ ɔbɛtua ne nnɛ atua ne kyena ɛno nso ne nsɛm a ɔpani de abɛto dwa nso so ɛwɔ hɔ nom a sɛ yɛbɔ wura mu nsɛm foforɔ mu a na yɛbɔ wura mu ɛwɔ Leicester City Lasa City asoɛyɛ a nnɛ Ghana players mmienu sɛ ɛka de ma wɔn a ɛyɛ Dede Ayew ne Fatawu Ishahaku. Ɛnnɛ team no kɔ relegation. Deɛ obiara bisa ne sɛ ɛnneɛ yɛtu players yi wɔn future yɛ sɛn? Wɔn future yɛ sɛn? Nsɛm no dɔɔso, nsɛm no dɔɔso. Aha na ɛbɛma ɛdakye ne Kwaku Kwamɔdom asi wɔ DKTV GH so. Woba so nya subscribe a wobɛtumi asubscribe. hyɛ video no sɛn de ma afoforɔ na wɔn nso nsa nka nsɛm a ɛkɔ so Ghana football mu. Wowɔ adwenkyerɛ bi a wotumi akyɛ no comment section no ase. Mɛma wo remfi sɛ coach Carlos Queiroz reception no hɔ na ɔpii mu wɔ Kotaka International Airport wɔn de flower kɔhyɛ ne nsam. Ɔpagyaa flower no na nkurɔfoɔ se ei na neɛ yɛ cup a yɛagye ani anaa sɛ wɔde kyerɛ sɛ neɛ cup yɛbɛtumi agye ne anaa ɛne asɛm sɛ bɛ. Deɛ nso w'adwene yɛ wo naa no twerɛ fa hyɛ comment section no ase. Until then,